Mae'r fideo yma gyda chynnwys sydd yn haen uwch yn unig. Os byddwch yn gweld haen uwch yn yr cornel de ar dop y sgrin, bydd y cynnwys ddim yn yr arholiad haen sylfaenol. Mae ensymau yn broteinau sydd wedi cael eu chynhyrchu gan y celloedd. Mae ensymau yn cymryd rhan ym mhob adwaith metabolig yn adeiladu neu dorri lawr moleciwlau. Fel arfer, mae ensymau yn cael eu galw yn gatalydd biolegol, oherwydd maent nhw'n cyflymu cyfradd yr ydweithiau cemegol. Mae yna wahanol fathau o ensymau i gael gyda gwahanol swyddogaethau. Mae ensymau wedi cael eu adeiladu o asidau amino. Cymherwch amylase, ensym sydd yn torri lawr starch i glwcos. Mae amylase wedi cael ei adeiladu o wahanol asidau amino specific i ffurfio cadwyn sydd yn gallu plygu i mewn i siâp penodol. Dychmygwch asidau amino fel briciau Lego. Mae yna lawer o wahanol fathau o briciau Lego ac mae'r un peth yn wir am asidau amino. Wedyn, dibynnu ar sut rydych yn adeiladu a chysylltu'r briciau Lego gyda'i gilydd, bydd enzym penodol yn cael ei chreu. Y gwahaniaeth yw bod asidau amino efo'r gallu i blygu a throi mewn i siâp penodol. Mae'r drefn sbesiffig mae'r asidau amino o fewn cadwyn yn holl bwysig. Os ydych yn newid trefn yr asidau amino, rydych yn newid siâp ac felly swyddogaeth yr enzym. Y rhan mwyaf bwysig yr enzym yw'r safle actif. Mae gydag amylase safle actif sydd dim ond gadael i starch ffitio mewn iddo, a pan mae starch yn ffitio mewn i'r safle actif, mae'r starch yn cael ei thorri lawr i glwcos. Mae'r clo ac allwedd syniad yn helpu ni ddeall y broses. Yr enzym yw'r clo. Amylase yn y senario hon

Mae rhai diensamau a swbstradau gwrthdaro yn y ffordd gywir fel bod y swbstrad yn ffitio ac yn ymuno gyda'r safle actif. Mae tymerydd yn disgrifio pa mor gyflym mae gronynnau, fel moleciwlau, yn symud. Po uchaf yw'r tymheredd, y mwyaf y mae'r moleciwlau'n digrynu a'r mwyaf o egni cinetig sydd ganddynt. Mae egni cinetig yn disgrifio symudiad. Tymereddau uchel, mwy o egni cinetig, felly mwy o symudiad. Y syniad yw bod yn fwy tebygol o wrthdrawiadau rhwng y swbstrad a'r enzym i ddigwydd os yw'r tymheredd yn uchel. Felly, mae ensymau yn gweithio yn gyflymach oherwydd maen nhw'n gwrthdaro mwy. Y problem yw, dyw strwythur yr ensymau yn annistrywol. Os yw'r tymheredd yn rhy uchel, mae'r ensym yn digrynu mwy a mwy, tan fod siâp a strwythur yr ensym yn cael ei cholli, wrth i'r protein torri lawr. Mae'r siâp specific o safl actif yn cael ei golli, a nawr mae'r swbstrad methu ffitio i mewn i'r safl actif. Os rydych yn newid y clo, dyw'r allwedd hen nawr ddim yn gweithio. Rydym yn disgrifio enzyme sydd wedi colli siâp specific o safle actif dad-natureiddiad. Mae enzyme sydd wedi ei datnatureiddio Methu gweithio rhagor. Os ydyn ni'n creu graff o weithred ensymau yn erbyn tymheredd, rydyn ni'n aml yn gweld y patrwn hwn. Ar dymeredd isel, ychydig iawn o egni cinetig sydd gan yr ensymau a'r swbstradau, felly mae llai o wrthdrawiadau'n digwydd, mae actifedd yr ensymau yn isel. Fodd bynnag, nid yw siâp y safle actif cael ei effeithio. Mae arth yn cadw ei siâp pan fydd yn rhewi i farwolaeth. Wrth i'r tymerydd gynhyddu, mae cyfradd y gwrthdrawiadau wrth i'r ensamau a swbstrab ennill mwy o egni cinetig yn codi. Mae hyn yn parhau nes bod yr actifedd ar ei uchaf a'r enzym ar y tymheredd optimwm. Ar y brig hwn, mae'r enzym yn cadw ei siâp ac yn gwneud cymaint o wrthdrawiadau â phosib. Fodd bynnag, rydym yn cynhyddu'r tymeredd ychydig ymhellach ac mae'r actifedd yr enzym yn gostwng yn sydyn. Mae'r egni cinetig yn rhy uchel ac mae'r enzym yn digrynu'n ormodol nes iddo golli ei strwythur. Mae siâp penodol y safle actif yn cael ei golli ac mae'r enzym yn cael ei ddad-natureiddio. Mae berwi ensymau yn ffordd gyffredin mewn gwaith ymarferol i ddad-natureiddio ensymau fel arbrawf rheolydd wrth edrych ar actifedd ensymau. Gall pH hefyd effeithio ar gyfradd gweithgaredd ensymau. Mae'r graff hwn yn dangos bod gan yr ensym pH optimwm o 2. Dyma le mae actifedd yr ensym ar ei uchaf. Gall pH sydd yn rhy uchel neu'n rhy isel, dda'r natureiddio enzym, yn y wers nesaf, byddwn yn edrych ar waith ymarferol penodol gan CBAC sy'n mesur actifedd enzymau yn erbyn tymheredd.